Għeżież semmiegħa nilqagħkom għal programm ieħor Taħt il-Qoxra preżentat minni Rachel Deguara imtella' mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, li fih niddiskutu kotba ġodda u aħbarijiet mid-dinja tal-pubblikazzjoni u l-qari f'Malta. Jekk għadek inċert dwar x'kotba missek taqra, il-programm tal-lum se jgħinek tagħmel lista tajba biex biex inti tkun tista' taqra l-kotba għax se nitkellmu dwar kotba bestsellers f'Malta kemm mill-preżent u kif ukoll mill-passat. Magħna għandna lill-awtur Salv Sammut, l-awtur tal-kittieb Sister Klara li huwa bestseller ta' Horizons Malta. Iżda mhux biss, għax se nkunu se niddiskutu anke l-kunċett tal-bestselling f'Malta. Biex nitkellmu fuq hekk għandna lill-pubblikaturi Joseph Mizzi minn Klabb Kotba Maltin u Chris Gruppetta minn Merlin Publishers. Kif intom? Nilqgħukom kollha fil-programm. Nsellmulek, insellmu lis-semmiegħa tiegħek ukoll. U nroddulek ħajr ukoll.
Hekk.
Mela, bix-xieraq li nibdew id-diskussjoni tagħna bil-ktieb tiegħek, Salv, Sister Klara, il-Mara Midinba, li huwa bestseller tal-pubblikatur Horizons. Jekk ngħawġu ftit il-qawl nistgħu ngħidu għidli x'taqra u ngħidlek x'int. Bħal awtur li l-kotba tiegħek jinqraw minn ħafna nies, tħoss li dan jitfa' fuqek bħala kittieb responsabilità dwar dak li tikteb, ngħidu aħna toqgħod attent li tikteb dak li jogħġob lill-udjenza ġenerali jew ma tagħtix kashom sakemm tikteb? Le, jiena nħossha responsabilità kbira li dak li qed nikteb ikun kredibbli. u noqgħod attent ħafna u nerġa' nirrevedi u anke ngħid lil xi ħbieb pereżempju biex jituni opinjoni tiegħu. Eżempju, anke jekk inkun qed nara film, ġieli tgħidli l-mara, iva dan mhux film, imma fil-ħajja mhux hekk. Ġifieri jiena ħossha responsabbiltà kbira, iva, billi nkun kredibbli. U għall-mistoqsija li għamiltli inti, jekk jiena nagħtix kas il-qarrejja, naħseb illi mingħajr ma konna nafu lħaqna sinerġija bejni u bejn il-qarrejja. Għaliex il-rumanzi li ktibt jien għandhom it-tema soċjali li jolqtu lin-nies għalkemm il-karattri fittizji u l-ġrajja fittizja imma tista' tiġri fil-realtà. Dan jista' jkun minħabba l-esperjenza li għandi ta' meta kont fil-qasam ta' it-trade union u minħabba wkoll is-safar illi sifirt f'ħafna pajjiżi. L-għaliex meta kont insifer, minkejja li kont nieħu gost fl-avenues u l-boulevards, però kont infittex ukoll l-isqaqien u t-toroq imwarrbin ta' dawk il-bliet kollha biex nara r-realtà ta' dawn il-bliet. U naħseb illi. Dawk kattru fija element soċjali wkoll, minħabba li f'bosta mir-rumanzi jien iħobb indaħħal ukoll dawn il-bliet barranin. Issa ukoll mill-kummenti li nirċievi mingħand in-nies illum bil-mezzi tal-Facebook tkun taf fejn tinsab. U l-fatt li r-rumanzi li ppubblikajt mal-Horizon, huma out of print, allura nemmen li awtomatikament hemm din is-sinerġija li semmejt. Li jiena m'għandix noqgħod għalfejn noqgħod nara jekk hux ħa ngħoġob lill-qarrej, għax awtomatikament dan dan il-fatt juri li jien togħġbu.
Ikollok qarrej f'moħħok meta tkun qed tikteb u jekk iva, x'karatteristiċi għandu l-qarrej f'moħħok? Eżempju, Nisa li għandhom 20 sena, jien naf, jew għaddejjin minn dak il-fażi tal-ħajja, irġiel li issa spiċċaw mix-xogħol. Ikollok xi target audience? Dak li dak li qed tgħid inti imma mhux f'rumanz qiegħed, qiegħed f'ġabra ta' novelli li huma xbiehat fuq it-tila. Però meta nkun qed nikteb rumanz jien ma jkollix f'moħħi karattri reali, l-ewwel ħalli nfisser ruħi, jiena m'iniex kapaċi noqgħod bilqiegħda u rumanz nagħmillu l-qafas tiegħu mill-ewwel kapitlu sa l-aħħar, m'għandix dak il-paċenzja, inkun naf x'irrid ngħid, imbagħad nibnih waqt li nkun għaddej. Imma jien u għaddej ġieli iva, ngħid pereżempju dan il-karattru, din it-tfajla, kieku kelli nagħmilha bħala film, nagħżel lil dik Għax dik hija, u inkompli fuqhom hekk. Imma l-karattri bħal ngħidlek, nimmaġinhom u mbagħad ħalli jkun hemm nies li ngħid kieku dawn l-individwi kienu joqogħdu għal karattri.
It-titlu tar-rumanz Sister Clara l-Mara Midinba jitbiegħed minn dak li normalment nassoċjaw, reliġjożità u dnub. Fil-fatt, f'gazzetta lokali ġie nnutat li din hi t-tieni darba tiegħek li intuża karattru reliġjuż b'difetti jew dnubijiet kemxejn gravi. Kemm huwa marbut l-element tal-ħasda mas-suċċess ta' dan il-ktieb?
Biex inkun preċiż, mhux f'żewġ rumanzi, fi tlieta. Hemm Fid-dell tal-Pellika. Iva.
Ix-Xirka tal-Beati Pawli u issa dan. Id-differenza qiegħda illi dawn it-tliet reliġjużi ta' ix-xirka baqa' kif kien għax ta' ix-xirka kien saċerdot li kien jieħu ħsieb istitut ta' it-tfal u kien jabbuża minnhom u baqa' ġifieri b'dik il-ħajja ġifieri dak eliminajtu imma fid-dell tal-pellikan u f'din żewġ reliġjużi u ħa nfissirlek għal għala l-ewwel ħaġa jien ikbar minnkom kollha u allura meta kont għadni żgħir jien Li tara qassis fit-triq qisek rajt xi ħaġa ta' qdusija li qatt ma jista' jiżbalja. U jiena dik ma tantx kont nġerraha wisq. Jiena nemmen illi reliġjuż huwa bniedem fraġli daqs ħaddieħor, jaqa', jidneb u jqum. Allura rrid nuri l-fraġilità ta' dawn il-karattri wkoll.
Bla dubju li biex tikteb biex ktieb jikser ir-rekord tal-bejgħ mhux biżżejjed li jkollok awtur li jikteb storja li tinqara. Il-pubblikatur għandu sehem kbir fis-suċċess tal-ktieb. Kif inhi r-relazzjoni mal-pubblikatur tiegħek? Kemm hu importanti li l-awtur jafda lill-pubblikatur tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' disinn, imma anke ma' editjar u jekk hemm bżonn bdil fil-kontenut?
Le, għandna relazzjoni tajba ħafna. Fil-fatt ngħid li hija fiduċja reċiproka. Jiena nieħu ħsieb il-kontenut, ovvja, ta' rumanz għax inkun ktibtu. U mbagħad il-produzzjoni u d-disinn inħallih f'idejn il-pubblikatur. Jiena ma nifhimx minn dak l-att. Allura inħallih f'idejh u dejjem ħareġ jiġifieri b'mod professjonali. Nipprova kemm jista' jkun anke meta jibgħatli l-provi illi ma noqgħodx insib ħafna żbalji, anzi nipprova niffaċilita l-ħajja billi pereżempju ngħidlu paġna sittax, it-tieni paragrafu minn fuq, it-tielet vers, u niktiblu hekk biex dak illi jkun illi jkun qed jikkorreġi mill-ewwel isib hemmhekk. Issa darba biss naf illi Mary Ann ġibditli l-attenzjoni dwar il-kontenut, fir-rumanz Ix-Xirka. Bħal Metlek kien hemm saċerdot li ma kienx ta' karattru sew u pereżempju biex ma nsemmix ismijiet semmejtu Father X. Mary Ann qaltli isma', qaltli dak il-qassis li inti semmejt Father X li ma li huwa ta' karattru mhux sewwa, jiena naf wieħed, ismu bħalu eżatt. U f'moħħi bdejt nitħawwad għax mhuwiex ta' dak it-tip, telha ma jimporta xejn, telha inbiddillu ismu. Imbagħad qaltli, Isma', qaltli inti bdejt, qaltli wkoll, qaltli indikajt li m'huwa l-istitut. Qaltlu jiena indunajt fejn, għedtla, ħabber rasek xejn, inbidlu, jekk dan l-istitut kien fin-Nord, jien għamiltu fil-South. Issa inti semmejt rigward produzzjoni. Id-disinn u l-produzzjoni bħal metlek huma essenzjali. Għax kif jgħid il-Malti, l-ewwel li ma tiekol l-għajn. Il-qoxriet huma importanti ħafna. Fi żmieni meta nkont għadni żgħar biex intik eżempju, pereżempju il-pubblikatur ma kienx jagħti ħafna il-produzzjoni tal-qoxra, iktar il-kontenut għaliha. Pereżempju, jekk inti taqbad il-ktieb tal-poeżiji ta' Karmenu Vassallo, Nirien, kulma huwa qisha karta, beige, mingħalija b'xi kaxxa ħamra u nirien miktuba fuqha. Illum ovvja mhuwiex hekk hawn żewġ pubblikaturi hawnhekk. Eżatt u fuq din in-nota se ndur lejkom, Joseph u Chris. Bħala tnejn mill-pubblikaturi importanti f'Malta, jiena ċerta li għandkom lista ta' kotba li jinbiegħu li huma sinonimi mal-kumpanija tagħkom. Taħsbu li ktieb bestseller għandu sehem kbir fit-tiswir tal-immaġini ta' dar tal-pubblikazzjoni, saħansitra fid-direzzjoni editorjali wkoll, jew bil-maqlub, forsi tagħtuna xi eżempji kotba bestsellers tagħkom, ma nafx tixtiqx tibda inti, Joseph? Qabel xejn, Rachel, il-bestseller ma tagħmlux isir. Hemm differenza, ġifieri int meta tkun qed tagħmel ktieb qatt ma tkun taf li jekk huwiex bestseller jew le. Aħna llum il-ġurnata għandna esperjenza ta' ħamsin sena nipproduċu l-kotba u l-kunċett f'dawn il-ħamsin sena ta' x'inhu u x'jagħmel bestseller tbiddel u tbiddel ħafna, ġifieri anki l-kwantitajiet ta' x'inhu t-threshold ta' bestseller lokali tbiddel. Però il-kunċett ewlieni, id-definizzjoni ta' bestseller naħseb li jibqa' b'mod universali, ġifieri bestseller huwa dak il-ktieb li taqrah meta taqrah u taqrah kemm taqrah jibqa' jtik gost. Dak huwa li jiddefinixxi bestseller. Issa, dar tal-pubblikazzjoni qatt ma tkun taf jekk għandhiex bestseller, jiġifieri meta aħna stampajna wieħed mill-iktar naħseb kotba li n-nies jafuh Rajt Malta Tinbidel fis-77, ħadd ma kien jaf, naħseb lanqas Herbert Ganado qatt ma mmaġina li daqstant snin wara għadhom isemmuh u n-nies għadhom ifittxuh. Jiġifieri hemm dinamika li hija lil hinn minn dak. li li forsi tista' tiddefinixxi x'inhu bestseller. Il-kwantitajiet illum il-ġurnata niżlu ħafna ta' x'inhi threshold ta' li jaqbeż bestseller. U hemm ħafna fatturi u mhux se noqogħdu nidħlu għax mhux il-każ ta' din ta' din ta' din id-diskussjoni. Imma illum forsi iżjed milli qed nitkellmu fuq kwantitajiet ta' kotba, ġifieri minflok qed nitalgħu eh, b'mod vertikali, qed nimxu b'mod orizzontali, ġifieri kif għandna l-awtur hawnhekk salf. tippubblika iktar titli però inqas kwantità. Allura inti kif tasal għal dik it-threshold li inti mmirajt li tgħid li tgħid din hija teratura li tagħmel tagħmel sens imbagħad tkun ilħaqt il-mira il-mira tiegħek. Però żgur żgur li meta tkun qed tipproduċi ktieb int qatt ma jkollok ikollok sensazzjoni li dan huwa ktieb tajjeb però kif se jirreaġixxi s-suq għalih ma tkunx taf. Chris.
Iva, fil-fatt Nżid ma li qal propju kif qal Joseph li inti appuntu bestseller ma tkunx ta' nixtieq li nkunu nafu naħseb minn qabel min se jkun bestseller. Per eżempju, aħna case in point li żjed ktieb tagħna li nqisuh bil-virgoletti bestseller bħala kwantità huwa ktieb ta' Trevor Zahra l-ħajja sigrieta tan-nanna Genoveffa li għal varji raġunijiet huwa by far fejn nidħlu aħna l-kotba pubblikazzjonijiet tagħna l-ikbar bestseller f'kwantità ta' numri. Tant, tgħidli ma mmaġinajtux imma wara kollox ovvju, minħabba l-affarijiet kif kienu dak iż-żmien, kien żmien ieħor, kemm ilu ftit issa diġà xi tnax-il tlettax-il sena, istampajnieh u ppubblikajnieh flimkien ma' ktieb ieħor ta' Trevor stess. It-tnedija saret flimkien u ngħidha b'wiċċi minn quddiem, jiġifieri tant ma mmaġinajtx li l-focus kien fuq il-ktieb l-ieħor ta' Trevor, ktieb ugwalment validu, differenti għal kollox, però dak iż-żmien l-istint tiegħi biex tara kemm immorru jew almenu immur żmerċ kultant jiena, kien totalment li l-ieħor ħa jmur tajjeb, li ma marx ħażin, però dan Nanna Genoveffa sploda, għamilna disa' ristampi tiegħu, jiġifieri huwa każ uniku, jiġifieri nixtieq li hemm iżjed każijiet bħalu. Inti saqsejtni wkoll speċi jekk il-bestseller b'xi mod iqiegħed l-immaġini, jiddefinixxi l-immaġini u x'hekk tal-. Anke tad-direzzjoni editorjali. Direzzjoni, ekku.
Xi ftit jew wisq bla ma trid naħseb, f'sens aħna nippruvaw li le, imma bla ma trid da bħalma jekk għandek jien naf kantant jew attur li jkun għamel min jaf kemm xogħlijiet imma jibqa' magħruf għall-bestseller, għall-ikbar hits tagħhom. Bl-istess mod, sa ċertu punt, meta jirreferu għal dar ta' l-iżjed għal awtur imma anki għal dar ta' pubblikazzjoni, nies magħha entom li mhux li ppubblikajtu dak jew l-ieħor, jew anke fejn pereżempju aħna nippubblikaw ħafna kotba għat-tfal. Tismagħha ħafna, eh iva entom li tippubblikaw dawk il-kotba. Jiġifieri bla ma trid. Issa ovvjament jien nemmen li dar ta' pubblikazzjoni għandha jkollha ferxa firxa wiesgħa. Jiġifieri Fl-istess ħin qed ngħid il-kontra tal-li kont qed ngħid l-ewwel, nippruvaw kultant nitbiegħdu ngħidu mela jekk aħna għandna diversi titli ta' dan it-tip u li iżjed li qed jimxu, tipprova, anki għaliex aħna lkoll il-pubblikaturi xi ftit imġienen u flok nippubblikaw biss dak li nistgħu nimmaġinaw li ħa jimxu, nippruvaw li jkollna dik il-firxa wiesgħa, ngħidu ejja nipprovaw xi ħaġa differenti, jiġifieri tmur bl-oppost. Però eħe naħseb xi ftit jew wisq tiġi identifikat ma' hekk. Kull industrija tal-kotba jkollha l-parametri li topera fihom. Dik Maltija parametru li ma tistax tevita, huwa ċ-ċokon. Ktieb bestseller barra minn Malta jista' jbigħlek minn ftit eluf sa miljuni ta' kopji. Imma dawn in-numri qatt ma jistgħu jkunu realistiċi għal Malta. Ġo Malta biex ktieb jitqies bħala bestseller kemm iridu jinbiegħu kopji? Kemm tkun tiratura ta' ktieb li jkun hemm aspettattivi għoljin għalih? Ara, Rachel, ħa nerġa' nislek mill-esperjenza tagħna ta' ħamsin sena. U Chris, nifhem, kważi qiegħed kważi tawmin fiha dil-biċċa xogħol, jiġifieri. Meta bdejna, ovvjament jiena kont tifel żgħir, imma t-tiratura ta' rumanz kienet elf kopja. u dak iż-żmien kienet tfisser li qed timmira li tbigħ tal-anqas ma' 800 kopja ġifieri. Meta jaqbiżlek l-elf kopja, ġifieri ġieli beħħejna 2000, 3000 ta' rumanz tgħid ifhem, dan in-nies iriduh u jibqa' jissemma. Illum il-ġurnata għal raġuni li diġà semmejt, it-tiraturi niżlu, il-kwantitajiet niżlu, ġifieri llum tiratura medja hija bejn tlieta u ħames mitt kopja ta' rumanz. skont l-awtur ukoll. Ġifieri inti tista' tgħid, ifhem dan huwa awtur eh, li jiena dan l-aħħar ktib tiegħu biħħejt numru ta' kopji, allura nista' nista' nissogra ftit. Però rari taqbeż il-500 kopja. Meta nagħmlu 500 u niddeċidu li mmorru għat-tieni tiratura, hemmhekk ngħid dan dan huwa bestseller. hija sfortuna, pero n-numri aħna the numbers game hija kontra tagħna ħafna, għax hija suġġettiva ħafna, ma tagħmilx iżjed sens. Ifhem, forsi ngħaddi kumment ieħor biex anki norbot ma li kien qed jgħid Chris. Iva. Ħafna drabi l-aħjar kodba qatt ma jkunu bestsellers. Ġifieri, u din hija mhux realtà għal Malta biss. Ġifieri, ktieb ta' valur letterarju rar issibu fit-top ten għax għandu ċerta udjenza li qed jimmira għaliha li forsi tkun ftit iżjed, jien naf, qed tistiga iżjed ħsieb, qed tixpruna affarijiet li huma daqsxejn skomdi. Però kif qal Cor Christ, aħna ftit imġienen, aħna ħafna drabi dak li lina itina eċitament, dak li jtina thrill, huwa the unknown factor, mhux in-known factor, jiġifieri ħafna drabi mmorru għal hemmhekk. Tinsiex, fuq kollox aħna l-kotba huwa mestier, jiġifieri rridu ngħixu bih, però jista' jaqa' rutina u l-biża' ta' nies bħali huwa li meta jaqa' rutina jsir boring. Allura rridu nsibu bilfors dik il-xi ħaġa li li tniggżek u tgħid eħe din hija tajjeb. Chris, meta ngħidu bestseller, bilfors il-kejl ikun il-bejgħ, jew hemm tipi differenti ta' bestsellers? Ara, jekk ħa nkunu onesti, il-kelma bestseller eħe tirreferi it's the best selling, l-iżjed li qed tbigħ. Jiġifieri issa nistgħu ngħidu appuntu li bħala prestiġju differenti, però jekk qed inkunu ħa nkunu onesti issa qed ngħidu ġej bestseller, imma fl-istess ħin jista' jkun kif qed tgħid inti hemm tipi differenti ta' bestseller fis-sens li l-aspettattivi f'termini anke ta' kwantità huma differenti kif semma Joe hemm awturi u awturi. Jiġifieri jekk inti għandek ktieb li tippretendih ħa jimxi allura bestseller jista' jkun ħames mitt kopja. Jekk inti għandek ġabra ta' poeżiji tkun ferm inqas mill-500 u tibda diġà tgħajjat la bestseller. Eh, min-naħa l-oħra bil-kontra jien naħdem ħafna f'kotba tfal. Fil-kotba tfal kwantitajiet għalkemm l-istess kif qal Joseph dal-aħħar żewġ deċenji anka eh, niżlu b'mod drammatiku u ma xiftit ikbar kwantitajiet, ġifiri biex tumbat Onestament tista' tgħid huwa bestseller, ktieb tat-tfal irid ibiegħ ħarira iżjed minn rumanz jew iżjed u iżjed minn ġabra ta' poeżiji. Jiġifieri l-kejl ivarja f'dak is-sens, skont il-ġeneru, skont l-aspettattivi li għandek realistikament.
Mistoqsija oħra li qed tiġini f'moħħi issa hija r-relazzjoni bejn il-premju tal-ktieb li jagħmel il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-bestsellers Malli l-kotba eżempju toħroġ il-lista tax-shortlisting jew li ktieb huwa rebbieħ, taraw xi differenza fil-mod kemm in-nies jistaqsu għal dawn il-kotba? Naħseb, naħseb ftit interess jitqanqal, però huwa ftit wisq. Jiġifieri jitqanqal għax ikun hemm, ikun hemm dik l-ewforija jew ikun hemm dik id-daqsxejn kontroversja għax ma laħaqx il-shortlist jew għax laħaq ix-shortlist. Sewa? Ġieli għamel effett fis-sale, imma remotament, sfortunatament ngħid remotament, jiġifieri is-suq tagħna huwa suq volatili ħafna, jiġifieri illum qed nitkellmu fuq il-ktieb u għada qed nitkellmu fuq ix-xemx u pitgħada qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Jiġifieri malajr insibu dak li lilna jneħħilna l-attenzjoni minn fuq dak is-suġġett u f'malajr immorru fuq fuq affarijiet oħra. Żgur, u Chris inti kellek il-Lara Calleja li b'kissirtu kullimkien rebħet Sewa. il-Premju Ewropew. Ewropew. Rajt xi differenza minn kif il il ix-xerrej jinteraġixxi ma' ma' dan il-ktieb? Eħe ara, l-interess jitqanqal. Ehm, però mill-ġdid se ningħaqad ma' li qal Joseph, id-differenzi huma żgħar. Anki għaliex, u din ngħidha b'ċertu swied il-qalb fis-sens, il-kotba li jirbħu l-premjijiet, jekk hux il-Premju Ewropew Malti, huma ġeneralment kotba li għandhom ċertu livell letterarju. Issa, il-verità, forsi tinstema' kerha, hi li l-qarrejja ta' kotba bil-Malti dejjem qed jonqsu, U l-qrija ta' kotba ta' ċertu kwalità jonqsu wkoll. Ġifieri inti il-pool ta' nies li forsi huma interessati u allura jgħidu, wow, dak rebaħ il-premju Ewropew, iva, dawk iva jekk forsi kienu mmissjawh ħa jmorru jixtruh, assolutament. Però l-kwantitajiet huma tant żgħar, jiġifieri mhux se tara dak l-ispike li forsi meta naqraw barra li xi ħadd rebaħ il-Booker, l-aħwa tgħid tbiegħu xi għaxart elef kopja żejda. Biex anki nkompli nikkorrobora, Biex inpoġġu kollox f'perspettiva, l-Ingilterra sa fejn naf jien jippubblikaw mal-elf ktieb fil-ġimgħa. Qed ngħid qed ngħid sew? Ħaġa hekk. Xi xi ħaġa hekk. Aħna nippubblikaw tmim aħna l-pubblikaturi kollha, anki dawk ehm, li jippubblikaw għal rashom, jippubblikaw 850 jiġu rreġistrati f'sena. Jiġifieri, jekk inti tieħu anki l-ammont ta' persentaġġ x'jagħmel bestseller, għalkemm forsi l-persentaġġi huma more or less l-istess, jiġifieri two percent, però two percent ta' 5,000 times 52 u two u two percent ta' 850 huma totalment differenti. Jiġifieri il-logħba tan-numri hija kontra tagħna ħin kollu. Tinsiex il-Malti huwa huwa lingwa li jitħattuha ftit nies. Dawn il-ftit nies ma jħobbux jaqraw. Jiġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq popolazzjoni li laħqet nofs miljun, Għandek nofshom li forsi, nofs ta' dawn in-nofs miljun, ġifieri 250 elf, għandhom forsi interess biex biex jaqraw, interess. U ħafna inqas għandhom interess biex jixtru ktieb. Jiġifieri hemmhekk hemmhekk tibda tagħmel ħafna ħafna matematika li ifhem imbagħad tibda tinġuna l-ġenn li jgħaddi minn moħħi u minn moħħ Chris, jiġifieri. Sfortutanatament kif qed tgħidu, f'Malta hawn it-tendenza li ktieb jintesa', anke jekk fi żmienu kien bestseller aħseb u ara jekk ma kienx. Għalikom bħala pubblikaturi, xi rwol għandhom ir-ripubblikazzjonijiet ta' kotba bestsellers tal-passat? Ngħidu aħna Chris il Merlin irripubblikajtu s-seba' tronġi tmewwija ta' Trevor Zahra u l-klabb dis-sena se jirripubblikaw Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado, hux hekk? Ekku. Ekku. Nibda jien? Nibda jien. Mela, Rajt Malta Tinbidel kif għedt huwa t-tip ta' ktieb li huwa evergreen. Mhuwiex mhuwiex rumanz, huwa huwa rakkont ħelu ħafna ta' dak li għaddiet minnu Malta fil meta qalbet mill-1899 għas-seklu l-ġdid, l-1900, u jibqa' sejjer sal-aħħar tas-sebgħinijiet, il-bidu tat-tmenijiet sakemm meta sa meta miet Herbert Ganado. Huwa rakkont ħelu, ġifieri hemm hemm partijiet li huma tad-daħq, hemm partijiet li huma tal-biki, u Herbert qiegħed jirrakkonta, Malta bħala l-protagonista, jiġifieri huwa awtobijografija, jiġifieri minn dak minn dak il-att. Però l-istil tiegħu baqa' frisk. Jiġifieri dak li għedt qabel jiena, bestseller jiddefinixxih kemm-il darba taqrah u kemm-il darba jibqa' jtik gost, Herbert Ganado jibqa' jtik gost kull darba li taqrah. Jiġifieri anzi kważi, issa jien qed nibda nixjieħ ukoll, tibda tisimgħu f'widnejk, jirrakkuntalek hu, jiġifieri bħala, bħala, bħala x'ismu. Allura hemmhekk u anki għandna, jiġifieri n-nies jitolbuhulna. Però mbagħad għandna dawk li huma fiction kompletament, jiġifieri tipo Enzo Rosi li jibqa' li jibqa' evergreen, il-kotba ta' Ġużè Galea li jibqgħu evergreen, jiġifieri ħafna minnhom imorru lura jgħidu għax dan kont nistudjah l-iskola. Ara kemm kien gust, ara reġgħitu għamiltu jew jiġi isma' ta' Rużann Salmon. Allura bilfors awtomatikament ikollok tissodisfa dik in-niċċa għalkemm forsi mhix m'għadhiex kbira ħafna imma ikollok tissodisfa.
Fil-każ tas-Seba' Tronġi Tmewwija ta' Trevor, Dak kien ilu out of print għal diversi snin u huwa meqjus klassiku fil-ġeneru fantasy, jiġifieri ħassejna li kien wasal żmienu li jerġa' jiġi rippubblikat. U f'dak is-sens anke fil-kuntest ta' qed nitkellmu, qisu jkompli jgħaqqad l-istatus tiegħu ta' bestseller. Li però Irrid ngħid huwa li f'bestseller, inti, alright, faċli tgħid ktieb bestseller mela nerġa' nirrippubblika. Il-mument li tirrippubblika ktieb li spiċċat it-tiratura tiegħu nbiegħed, inti qlajt f'widek biex biħejtu, ħadt gost li nbiegħ kollu u fdejt, jekk tkun iffortunat, l-ispejjeż, il-mument li ħa terġa' tirrippubblika, kważi, erġa' tbdejt mill-bidu, għax l-ispejjeż Barra u rajt spejjeż ta' disinn li hu lesti imma l-bqija fejn jidħlu stampar, fejn jidħlu royalties, fejn jidħlu ħafna mill-iżjed spejjeż ta' storage fejn ħa żżomm dawn il-kopji kollha. Jiġifieri kważi qed terġa' tieħu r-riskju. Mhux mill-ġdid għax taf li l-ktieb int togħġob u xi ħarira hemm inqas, però l-bulk tal-ispejjeż ħa terġa' kważi tibda minn step one. Jiġifieri hemm dik il-konsiderazzjoni wkoll jekk tirripubblikax. ktieb li spiċċa.
Finalment, mistoqsija għal kulħadd, forsi tgħiduli sentenza waħda, mill-perspettiva differenti tagħkom, kemm taħsbu li huwa importanti li l-poplu jkun konxju tal-kotba bestsellers, kemm dawk ta' bħalissa imma aktar dawk li bejniethom iffurmaw it-traduzzjoni letterarja tal-pajjiż, għaliex huwa importanti? Forsi tibda inti, Salv. Il għaliex il-best sellers b'mod kollettiv u differenti jseddqu l-letteratura bejniethom jistennew jistagħnew letteratura nazzjonali tal-pajjiż. Iva, importanti li l-poplu jkun konxju li hawn il-best sellers għax dik tkun imbagħad niċċa li tkun qiegħda hemmhekk. Sħabi semmew aspetti oħra. Per eżempju, is-salib tal-fidda huwa wieħed mill-best sellers.
L-istess ħaġa biex inkompli anke ma li qed jgħidu l-kollegi tiegħi. Il-best importanti li jkunu nafu l-best sellers għal dawk li jixtiequ jaqraw ma jafux minn fejn jibdew. Ġifieri li inti tgħid la dawn kienu best sellers bil-forsi ntolbu, wieħed minnhom ħajoltok. Jekk inti għadek qatt ma qrajt ktieb, Mur fuq il-lista ta' best sellers u ibda minn hemmhekk. Chris, forsi tixtieq iżżid xi ħaġa? Ġaqaluh, ġrat li qalu sħabi, Salvo, Joseph, speċjalment anke qal Joseph li hija gwida l-best sellers għal min jien stess jekk qiegħed f'ħanut tal-kotba u forsi suq li ma tantx naf, linja ma tantx naf, inħares lejn jew l-best sellers jew min rebaħ premjijiet għax għandek linja gwida li tista' tgħinek. Grazzi ħafna Salv Sammu, Joseph Mizzi u Chris Gruppetta. Għeżież semmiegħa, grazzi illum tkellimna dwar il-kotba best sellers u dwar il-kunċett ta' ktieb best sellers f'Malta. Min-naħa tiegħi għalissa nsellimkom, nixtieq ngħidilkom morru fuq il-websajts tal-pubblikaturi Maltin hemm ħafna kotba x'taqraw,